Thonghnih kul le thum no hawng nihlei khat zinglei thong chimnak caan kan phan ṭhan. Kan chim dingmi thong tlangtar cheukhat hna cu Ralhria sinah nan umnak hmunhma thawngpang a dai cang tiah sac nih cathanh an chuah. Kan i peng chinrin tiva ah riahcaw phurtu sac tilung PDF nih an kah deuh caah sac ralkap pakul an thi. Kanbalu peng palek sakhan laknak ah sac ralkap pakul an thi tiah NUG nih a thanh.

Chin ramkulh Palewa ah harnak ton ruangah aa dormi hna cu nan umnak ah kir cang u tiah SSC nih February ni hra ah cathanh a chuah tiin ralhrial i dornak sakhan um ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Cu cathanh chungah cun nan umnak hmunhma thawngpang a daih cang caah harnak ton ruangah ralhrial sakhan ah aa dormi hna nih mah le umnak cio ah kir ṭhan dingin an langhter. Nizan singlei ah cu cathanh cu ralhrial mi hna umnak sakhan ṭuanvo ngeitu hna sinah Township General Administration Department nih a kuat hna i Chin ramkulh cozah nih a thanhmi ca a si tiah kan theih tiin ralhrial dirhmun in a ummi pakhat nih a chim. Palewa khuachung ah ralhrial dirhmun in aa dormi hna hi Yakhain le Khumi miphun an si i Palewa khuachung ralhrial dornak sakhan hmun nga an i dor tiah theih a si.

Leilung pahnih i pahnak ah haichek leilung chung cuangmi pa pathum an nunnak a liam. Haichek leilung he aa pehmi leilung ngan pakhat cu leilung ngan khaltu cu palek sakhan ah an hren tiah theih a si. Sagaing Remhrenkani peng Tapedo khuapawng Chinrin tiva thil changtu sac ralkap tilawng cu PDF phu fonh nih an doh hna caah sac ralkap pakul an thi tiah KLG PDF in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. January ni sawmthum le nikhat zan suimilam pasarih hrawngah Kani Pengtepedo khuapawng ah sac ralkap sinah thil a chaantu tilawng cu PDF phu fonh nih an kahdoh hna caah sac ralkap pakul an thi i an tilawng zong an lakpiak hna. Tilawng chung ummi diesel, facang, chiti, cite le hriamthil vialte zong PDF phu fonh nih an lak khawh. Kan lakmi tilung cu sac ralkap nih an rak hlam lo. Tilung chungah kan lakmi diesel, facang, chiti, cite le hriam thil hna cu pengkomh bawi sinah kan chiah. Tilung chungah ummi thilri hi nihin lawngah kan lak khawh dih caah atu lawng cathanh kan chuah khawhnak hi a si. Kahdohnak ah sac ralkap pakulnak tlawm lo an thi, tiah KLG PDF phu in ṭuanvo ngeitu nih Nisan ah a chim.

Kantit le Khin-u khuakar ah tualchung hriamtlai phu hna cycle le mine lung hra meikhat in a hrawktu sac ralkap hna cu minung thazaang sawmthum hrawng a simi sac ralkap le pyesoci phu fonh nih an doh hna. Cu a dongtu ralkap cu UG Pahkahphah nih an doh hna tiah Royal Tiger Guerrilla Force nih an chim. An ratnak ding lampi ah bom kan hmanh, ralvengtu hna he hmaitonh in kan i ton caah kan zaam lio ah kan kaltakmi cycle pakhat le mine lung hra an khangh. Kanmah lei nih John in an doh ṭhan hna, tiah Royal Tiger Guerrilla Force in chimnak nawlngeitu nih a chim. SSC ralkap a dungtu Pyu Saw ṭhile ralkap phu fonh hna cu khuachung ummi UG Pakapha nih mine lung hnih puahhnawh in an doh hna caah a hmun ah minung panga an thi i pathum nih hliamhma an tuar tiah a chimchap. Ram chungah martial law an thannak peng chungah kahdohnak zor dingin kan tawlrel lai tiah sac chairman Min Aung Hlaing nih February ni kua Nepiro ah tuahmi sac phu tonbiaruahnak ah a chim. I dohnak a zur deuhnak ding caah ṭha tein kan tawlrelmi a tlamtling khawhnak ding caah martial law nawlpeknak cu tuah a si i a ralaimi thlaruk chungah martial law thanhnak hmunhma ah zeimawzat daihnak a um lai tiin ka zumh tiah a chim. A luancia kumkhat chungah rampi huapin PDF nih kahdohnak an tuah hi voi thong kua zasarih leng a si tiah a chimchap. SAC dohnak a tuah i tual chung hriamtlai phu thazaang a ṭhawnnak Sagaing ramṭhen, Magwai, Paku, Chaningtari, Mun, Karen, Kaya le Chin ramkulh chung peng sawmthum le peng sarih ah SAC nih a luancia February nihnih ah martial law a rak thanh. sac nih nawl zulh ding a chuahmi ah zan suimilam paruk in zinglei suimilam paruk tiang um kal lo ding in rikhiahnak a tuah. Minung panga nak tam a bu in um lo ding. Cu nawl chuahmi a zul lomi hna cu humhimnak caah security ngakmi hna nih thazaang hmang in tlaih ding le himnak caah security a ngaktu hna cu zei bantuk hmanh in hnahnawhnak pek lo ding tiah an langhter. Sagar remṭhen kanh balu peng Sape Nanta palek sakhan lak lio kahdohnak ah sac ralkap lei in minung pakul hrawng an thi. Tualchung hriamtlai phu lei in minung pali nih hliamfaak an tuar tiah theih a si. February ni kua ding le suimilam pali hrawng in suimilam paruk tiang naih tein kaphnih kar i kahnak a chuak. Cu lio ah Jafaider a rak zuan caah sakhan chung tiang lut lo in hnu kan tolh tiah Kahdohnak ah aa telmi pakhat nih a chim. SAC ralkap an i hngilhcing lengah a thli in kan kah hna caah sakhan tiang kan lak khawh nain hriamthil kan la manh lo. Hriamthil kan lak lak kan i tim ahcun fighter a rat caah hnu kan tolh ṭhan colh. Naitein kan kal hnawh hna i kan kahmi a si caah a thimi le hliamhma tuarmi kan hmuh khawh dih tiah a chim. Kaphnih i kahdohnak ah sac ralkap pa kul hrawng an thi. Fak ngaiin hliam an ton caah Kanbalu khualuhnak ummi sac ralkap nih hriamngan in kah an bawmh hna i sakhan pawng ummi inzong sakhan lakpiak an ton ah nan bawmhchanh hna tiin an khangh caah inn nga a kaang tiah theih a si. Tualchung hriamtlai phu fonh lei in ralkap pali nih an ke, kut le an liang ah hliam fak tuk lo an tuar. Yangon ramṭhen a hlantaya peng number paruk sang tiri Mingkala lampi ah a ummi CB Bank cu February ni hra chungnu suimilam pahnih le minit sawmnga hrawngah meithal hmuahchih in phaisa chuhnak a cang tiah tualchungmi hna nih an chim. Phaisa chuttu hi pa pakhat a si. Bank rianṭuantu hna cu a meithal a hmuhter hna hnuah a tlerhkhonh hna. Counter cungah a chiahmi phaisa thong a tlap. Singsawm nga hrawng cu a chuh hna hnuah Yangon in Pating leilung lam pawngah timhcia in a rak hngakmi Eddie Van a raangmi muici leilung cungah a kai i a zaam tiah theih a si. Counter cungah chiahmi phaisa singsawm nga lawng a lak i minung cu harnak a pe hna lo. Phaisa a lak hawh in amah cu timhcia tein a dirmi leilung nih a kalpi colh. A hlankan tein an i timhcia a si kho tiah Bank rianṭuantu hna he neihniam in a ummi pakhat nih a chim. Bank rianṭuan ṭuanvo ngeitu hna nih cu thil a cannak CB Bank CCTV cu zohfelnak an ngei i mifir tlaih khawhnak dingah an i zuam cuahmah tiah theih a si. Sian ramkulh, Caing Cung in Mai Khung, Main Khung in Meihset leilung Lampi Panli khuapawng February ni hra zinglei ah leilung pakhat cu Aleti khuar chungah a tlak caah minung panga an nunnak a liammi pasarih nih hliamhma an tuar tiah theih a si. Cu leilung cu pe thongkhat tluk a thuhnak chungah a tlak caah pa pahnih le nu pathum tiin minung panga an nunnak a liam. Pa pathum le nu pali tiin minung pasarih nih hliamhma an tuar. Cu chungah pakhat cu a hliamhma a fah caah thinphang dirhmun a si. Cun le suimilam pahra hrawng ah leilong aa leh hi a si i minung nunnak liammi hi upa lei deuh an si. Leilong a tlaknak khur hi cu a thuh ngai caah minung pakhat chan chuah dingah minute pakul hrawng kan rau tiah mibawmchangtu phu chungtel pakhat nih a chim. Aa letmi leilong hi meiset mawṭaw a si i a chungah minung hleihnih an cuang. A break a ṭhat lo caah atu bantukin chuah sualnak an ton hi a si tiah theih a si. Leilung ah leh ruangah nunnak riami hna le hliamhma tuarmi hna cu Caingtung sizung ah an kalpi hna tiah theih a si. Syria ram nitlaklei le Turkey ram a cangmi a fak ngaimi lianhnitnak a chuah hnu Syria ram in rawk le inn cim tangah Hrinmi nau semte cu ramkip um minung thong tampi nih i cawm dingah an hal tiah theih a si. Arabic in khuaruahhar tiah sullam a ngeimi min tiah min sakmi aya nau semte cu inn cimrawk tangin chanchuah a si lioah laihri cu hringtu a nu sinin a cat rih lo tiah theih a si. Syria ram Zinderik ah lihnitnak a chuah ruangah hringtu a nu le a pa lengah a chung A chuahpi. Unau pali ningin a nunnak a liam. Aya cu sizung ah zohkhenh cuahmah lio a si. Cu nau sianpi cu nikhat ni lihninh-nak a chuah hnuah a chuak i a chuah lioah khua caan a kih tuk ruangah le a taka i siahnak hliamhma a um ruangah thawdawp le thawchuah har in a um nain atu ahcun ṭhatlei a panh cang tiah sibawi pakhat nih a chim. Inn chimhnak lakah a chuakmi nausem te thawngpang a thanh hnuah vawleicung ramkip um minung thong tampi nih nausem te i cawm le zohkhenh dingah phone chawnhnak tampi kan don tiah sizung ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Tuzing kan thong chimnak cungah vial hin kan donghter rih lai. Nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Kan YouTube channel The Chin Post TV channel hi subscribe kan tuahpiak rih cio dingin kan in sawm hna.